بەشێکی زۆر لە خەڵکیش گەشتنتە مۆلدۆڤیا بەرەبەیانی ئەمڕۆژ یەکەم کاروانی گەیشت هەنگاریش بە پێشوازی لەجبەر کردووە بەڵام زۆرترین کۆچ بە ڕویان لە پۆڵندا کردو لە بەرەوەی هاوسنورە لەسەر ئۆکراینا لەوێ لەو شارانی کە نزیک سنورن بەشێک لە دام و دەستگەکانی حکومەت و قوتابخانەکان داخراون لە پۆڵەندا بۆ جێکردنەوەی خەڵک هاوش

چەکیان هەڵگرتووە دەیانەوێت بەرگری لە شار و وڵاتەکەیان بکەن بەشێکی زۆری وانی ئاوارە بن یان دەڕۆنە وڵاتانی دیکە ژن و مناڵ و خەڵکی بەتەمەن و خەڵکی نەخۆشن دەنا زۆربەی گەنجەکان وەک خۆیان دەڵێن ماونەتەوە بۆ ئەوەی بەرگری لە شارەکانیان بکەن

شێخی ئابووری لەبارەی دیوە ئابوووریەکەی ئەم شەڕە قسەکەم شێخ زۆر بەخێربێ لە ماوە چەند ڕۆژی ڕابردووە لە ڕوە ئابوووریەکەەوە نەوت و غاز هەناردەکردنی غازی رووسیا بۆ بۆ جیهان بۆ ئەوروپا دیوە ئابوووریەکەی ئەم شەڕە چیە چی ڕوودا لە چەند ڕۆژی ڕابرد ئەوەی کە ڕوویدا زۆش ڕوویدا جاچی ڕووینەیە ڕوویە نرخینەوە زۆ بەرز بووە بە شێوازێک وەکو موشک چێک بە عاسمان لا لا دوێنێ وابزانم دابەزی دوو سێ دۆلار دەکاتەوە. ئەوەش باس دەکەین لە 97 دۆلار بوو بە 105 دۆلار عادەتەن بازار کە ڕووداوێک ڕوو دەدات کاتێک کە نرخێک بەرز دەبێتەوە زۆر بە خێرایی بەرز دەبێتەوە دواتر بەشێک لەو دەستکەوتانە دەست هەیە کە دەستی یای دەستی کەوتووە بۆ منە بەڵێ بە 105 دۆلار و هاتەوە خوارەوەسە بە نزیکەی 98 دۆلار بەڵام بەڵام ئەگەر بە دۆخەکە بەم جۆرە بەردەوام بێ قسەکانی میوانەکانی تۆش باس لەوە کەن و ماکرۆنیش و سەرکردەکانی دیکە کشەڵەن جیهان خانکار بەیانیە کاک ژبی نوێخوین کە نرخی نەوت زۆر بەرز دەبێتەوە نرخی نەوت زۆر بەرز بووە گازی سروشی بە شێوازی زۆر بەرچاو بەرز بووە ڕۆبڵ لە سەدا هەژدەی بەهاکەی لە دەستدا بازاڕەکانی ئەمریکا نزیکەی هەشت سەد ملیار دۆلاریان دەستدا نزیکەی حەوت سەد و پەنجا هەشت سەد خاڵیان دەست جار چەنە دواتر ئەمەی کە باسی یەکەم بەشێک لەو زیانانەیان قەرەبوو کردەوە جا نەوت بێ بەچی وەک وتم سەرەتا کە بازاڕ ڕەنگدانەوەیە بێ بۆ هەواڵێک کاتێک کە نرخ زۆر دابەزێ دواتر ئەو دابەزینە قەرەبوو کاتۆ بەشێکی بەرز دەبێتەوە لە بەرۆی گرژەکان بەشێکی پەیوەندی بە سایکۆلۆژیای و بەرهێنەرانەوە بازرگانان لە بازارەکان یەکەم جار زۆر زۆرە ترسن بۆ منە نرخی زێر لە ماوەی چەند کاژێرەکە 65 دلار بەرز بوو گەشت 1970 دلار گەشت و ئاسانەی کە لە سای 2020 تا تۆماری کردو بەڵام دواتر کەمێک دابەزینی بەخۆیەوە بینی هاتەوە خوارەکە خوار ئاستەکانی 1970 دلار بەڵام پێشبینەکە کە نرخی زێر جارێکی دیکە

ڕەنگە دواتر ئەوە بابەتی گفتوگوی هەردووکمان بێت لەسەر و بابەتە نرخی نەوت زۆر بە شوازێکی زۆر بەرچاو بەرز دەبێتەوە رووسیا ڕۆژانە دە میلیۆن و 600 هزار بەرمینە و دە میلیۆن 400 هزار بەرمینە و بەرەمێنێ 6 میلیۆن و 600 هزاری هەناردەی بازارەکانی جیانەکە جیهان بێ بەشە بێت لە 6 میلیۆن بەرمیل نەوت جیهان ئێستا خۆی وڵاتانی ئەمریکا بە ڕۆژە بە وڵاتی دیکە ناتوانێت مەقەرە بکرێتەوە سعودیە وڵاتانی عێراق بۆ نمونە وڵات ئۆپێک جوانە ناتوانێ ئەمە قەرەبوو بکاتەوە. ئەوە پێخوا لەمەوەی ڕابردووە خواخوایان بوو چوار سەد هەزار بەرمیل نەوت زیا بکەن بۆیان زیاد نەکرا چاوێک لەسەر ئێرانە ئێرانیش ناتوانێ ئێران ئەگەر ئێستا هەرچی سزای ئەمریکایە لەسەری لاببرێ ئەو پەڕێ توانێ ملیۆنێک بەرمیل نەوت بخاتە بازاڕەکانی جیهان چ ژێرخانی نەوتی ئێرانی زۆر زۆر ماندوو لاوازە لە چاو کەرتی نەوتی ڕووسیا. ڕوسیا سەد و چوار ملیار مەتر سێجا لە گازی سروشتی هەناردەی بازاڕەکانی ئەوروپاکە، ئەو بۆشاییە بە کێ پڕەبێتەوە؟ بە قەتەر پڕەبێتەوە، قەتەر تا بیست سی ساڵی کەش گازەکەی بە باشوری خۆرهەڵاتی ئاسیا و بە یابان و بە چین فرۆشتووە، ناتوانێت پاشگەز بێتەوە، گرێبەستی گازی سروشتی گرێبەستێکی درێژخایەنە، ئەوە نیە من ئەمڕۆ شتێک بە تۆ بفرۆشم و بەیانی ئەڵێم نۆڵا کڕیاری باشترم دەستکەوتووە، گرێبەستێکە بڕاوەتەوە، یانی سزای دارایی زۆر زۆری لەسەرە بۆیە بە هیچ جۆرێک ئەو بەشایە بە وڵاتانی ئۆپێک و پێک پلس زۆر باشە سیستمی سوفت کە ئێسا وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکاش ڕەشەیەوەکەن یەکێکە بێت لە بژاردەکانی بەردەمیان و دەرکردنی رووسیا لە سیستەمی سوفت لە جیهانە ئەوە چییە سیستەمی سوفت چیەوە رووسیا زیانی لەکە ئەگەر لەو سیستمە دەربکرێ جوانە ئەم سیستمە ئەم ماوەی زۆر بەکارێنە لە جارانی ڕابردووشدا هەر تاک و تەرا لە بەرامبەر وڵاتانی دیکە بوون لە بەرامبەر ئێراندا لە بەرامبەر هەر وڵاتێکی دیکەیە کە ویستبێتی لاساریکی کردبێت ئەو کۆمیتە جیهانیە جا سویسرا بێ هۆڵندا بێ ئەمریکا بە بریتانی وڵاتانی کەتی ئەوروپا بێت لە بەرامبەری بەکارێن هێناوە جا باشێکی بە یا کۆی سیستمی دارایی وڵاتەکە بێت ئێستا ئەم سیستمە زۆر قسە باسی لەسەرکرێ و زانیاریانی کە دێنە سەر شاشە پێمان ئەڵێم سیستمەکە لەلایەن یانزە هزار دامەزراوەی دارایی جیهانەوە کۆمیتەیەک کە یانزە هەزار دامەزراوە و بانکی گەورەی جیهانی پێکەوە بەستێتەوە لە دوو سەد وڵات و هەرێمی جیهانیدا کارەکا تۆڕێکە ڕۆژانە کاک سەنگەر سی و دوو ملیۆن نامە دێت و دەچێت لەلایەن ئەم سیستمە بۆ منە نامی تیالاچێ بڵێت ئەوە سێ ملیار دۆلارەکەت گەیشت چۆن مەسەن چی لە بانک پارێک ڕاکێشی هەڵێت ئەوە پارەت ڕاکێشا ڕۆژانە سی و دوو ملیۆن نامە لە ڕێگەی سیستمەوە هاتوچۆکە یعنی بڕی ئەو پارەی کە ڕۆژانە لەلایەن سیستمی سویفتەوە کۆنترۆڵ دەکرێت هاتوچۆکە پێنج تریلیۆن دۆلارە تریلیۆنێک یەکی رووس. رووسیا بە چەند بەشدارە لەم سیستەمە یانی ئەسە بۆ باسەکەم جا لە ساڵێکە یەک کوادریلیۆن و 200 ملیار کوادریلیۆنێک یەکێک و 15 سفری لە بەردەمایە لە ڕێگەی ئەم سیستمەوە ژمارەیەکی تازەیش ئەوە هەیە. بەڵێەوە لە دوای تریلیۆنە باشە. لە ڕێگەم سیستمەوە ئین، ئە، کۆنترۆڵەکرێ ئەوەی کە ئەو پرسیارەی کە کردت پرسیارێکی زۆر کۆنکریتی و جوانە کە ئێستا حەز دەکەم ئەو زانیارانەی دیکەش هەر دێنە سەر شاشە وەڵامی ئەو پرسیارەی تۆ باتەوە ئابووری ڕووسیا ساڵانە جی دی پی ڕووسیا کۆی بەرهەمی ناوخۆی ڕووسیا تریلیۆنێک و حەوت سەد ملیار دۆلارە تریلیۆنێک و حەوت سەد ملیار کێشەی بۆ دروست دەبێت شەرت نییە کێشە بۆ هەمووی دروست بێت چونکە سیستمی سویفتەکە هەموو ئابووری ڕووسیای نەکردوتە ئامانج کۆمەڵێک دامەزراوە و بانکی کردوتە ئامانج ئەوەی کە حەز دەکەم بۆتی باس کەم ڕووسیا ساڵانە چوار سەد و هەشتا و نۆ دوایین داتای ساڵی دوو هەزار و بیست و یەک کە چوار سەد و هەشتا هەشتا و نۆ ملیار دۆلار قەبارەی هەناردەکاری بەس نەوت بایی سەد و دە ملیاری فرۆشتووە، گازوایل و لە بەنزین بایی شەست و هەشت ملیاری فرۆشتووە، گازی سروشتی بایی پەنجا و چوار ملیار و دوو سەد ملیۆن دۆلاری فرۆشتووە، ئێڵ ئێن جی واتە گازی شلکراو بایی حەوت ملیار و شەش سەد ملیۆن دۆلاری فرۆشتووە، لە سەدا چل و نۆ ی هەناردەکاری ڕووسیا بریتییە لە بەرهەمە نەوتییەکان، چۆن کێشەی بۆ دروست نابێت لە کاتێکدا تۆ ئەم پارەیە ئۆکەی ئەوە نەوتت فرۆشت، گازی سروشتی فرۆشت، بە چیی فرۆشی؟ دوای جێگری لە ڕێگەی بانکەوەیە ئەو بانکانە ئەگەر سزایان خرابێتە سەر دابڕابێتن لە بەڵام زیانەکە دووسرە نییە بۆ بۆ بۆ بۆ وڵاتانی ئەوروپا ئەوانیش زەرەر ناکەن لەم هاتوچۆی ئەم پارێزە بەلاحی رووسیا گومان دوو سەرەیە و چەند سەرێشە تەنی هەردوو سەرش نییە هەر وەزارەتی دەروی رووسیاڵێت ئەو سزیانی خراوەتە سەرێمە واشنگتۆن زیانێک زۆر زۆر گەوری لەکە بۆچی لەبەروی تۆ خۆت بێ بەشەکەی لە ترلیۆنێک و حەوسەد ملیار دۆلار، خۆت بێ بەشەکەی لە پەنجا و چوار ملیار دۆلاری گاز، خۆ سوودی گاز تەنیا ئەوە نییە خۆتی پێ گەرم بکەیتەوە، بەڵکو ئەو پارەیە دێت و ئەچێت، سەدان و هەزاران کۆمپانیا و بانک لە گواستنەوەی ئەم دۆلارەیە، یانی ئەو پارەی کە تۆ ئەمڕۆ خەرجی ئەکەیت، ڕەنگە هەزاران دەستی کردبێدا گەشتبێتە لای تۆ. ئەوەتا باسی ئەوە ئەکەین سی و دوو ملیۆن نامە دێت و دەچێت، کەواتە پارەیەک لە ئەمریکاوە، یەک دۆلارێک لە ئەمریکاوە بێتە عێراق، کۆنتڕۆڵ کراوە لەبەرەوە زیانێکی زۆر زۆر گەورەی لەکە دەیان بانک بەشداریە کا لە گواستنەوەی ئەو گازی کە گازپرۆم دەگوازێتەوە گازپرۆم و کۆپانە بانکە گەورەکانی رووسیا زیانێکی زۆ زۆ گەورەی لەکەن و کۆمەڵێک باشی گەورەی دیکەشێک کە هاوبەشی رووسیان ئێستا زانیاریانی کە دێتە سەر شاشە پێمانناڵەیە کە دە ڕیزبەندی دە گەورەترین بانکەکانی ڕووسیا فەرموو ئەوە ئەوە بانکەکانی ڕووسایە کە بەهای بازاڕێکیان هەمویان ئەگەر سەرمایەکان کۆکەیتەوە 93 تریلیۆن ڕۆبڵەکە کاکاتە 1 تریلیۆن و 1970 ملیار دلار. زیان گەیاندن دەیان بانکەیە کاک سەردەش هاوبەشە لەگەڵ ئەم 93 تریلیۆن ڕۆبڵە هاوبەشە لەگەڵ ئەم تریلیۆن 1970 میلیارد دلارە بە تەنیا خۆمەوە یان هیچ پارێک بە تەنیا ناخورێت یەک دنیا تۆڕێک رووسیا توانە بەرامبەرم فشارانە ڕاوەستی خۆی بانکی ناوەندی هەیە جوان رووسیا. ئەتوانێت بەرگی ئەم فشارە ئابوووریانە بگرێت ئەو بە تەما بوو بەرگی بگرێت ئێستا ئەو زانیارانەی دێنە تەنیشتی هەردووکمان ئەمە ڕوونە کەن و لە ساڵی دوو هەزار و پازدە ە یەدەگی دراوی بیانی، یەدەگی دراوی بیانی بانکی ناوەندیی ڕووسیا بریتییە لە دۆلار و لە یەن و لە یوان و لە زێڕ، ە دوو سەد و حەفتا و پێنج ملیار دۆلار بوو، ئێستا شەش سەد و سی و چوار ملیار دۆلارە. ڕووسیا دای نابوو ئەم شەش سەد و سی و چوار ملیار دۆلارە بەشی بیست و پێنج بانکی بکا. دای نابوو تا بیست و پێنج بانیکە خەریکی دانپێدانەسیکردن بێ لەگەڵ ڕۆژاوا و ئەمریکایە، لەو ماوەیە ئەم پارەش بەشێکە ئەشگاتە ڕێکەوتنێک جا ئەوەتا ئۆکرانیا کە لەسەر نەخشە و گوایە بەنیسبەت ڕووسیاوە یا وەریەگرێ یان سزاکان خاوەبنەوە، بەڵام ئەوەی کە کێشەیە ئەوەیە وڵاتانی ڕۆژاوا و ئەمریکا ئەو شەش سەد و سی و چوار ملیار دۆلارەی ڕووسیایان بلۆک کردووە. ڕووسیا ئێستا زێڕێکی زۆر زۆری هەیە ڕاستەکەی زێڕێکی هەیە دوو هەزار و دوو سەد و نەوەد و هەشت تۆن زێڕی هەیە بەس خۆ ئەم زێڕە لە بانکی ناوەندی

سهمیان دۆلارە ئینجا یوانە ئەم چواریەدەگەی هەیە ئەم پارەی کە بانکی ناوەندی ڕوسیا هەیەتی ئەو شەش سەد و سی و چوار ملیار دۆلارە بریتیە لەمە بەس ئەمە خۆ لە بانکی ناوەندی قفڵی لێ نەدراوە ئەم یۆرۆیە بەشێکی زۆری لە بانکە جیهانیەکان هەیە مامەڵەی پێوەکرێ قەواڵی داراییە کڕین و فرۆشتنی پێوەکرێ ئەمە هەمووی بلۆک کراوە بۆیە تەقریبەن ئەوەی کە باس دەکرێ ئەو بەڕیان لە ژێر پێی بانکی ناوەندی ڕوسیا دەرهێناوە کە بڵێ بە تەمام تاوەکو بیست و پێنج مانگی دیکە دەستی دەستی بە ئەوروپا وڵاتانی ڕۆژاوا بکە. زۆر سپاس حەمەی شێخ فاتیح سپاس بۆی کە لەگەڵم بووی هەر بژیت زۆر سپاس ئەنجومنی ئاسایش کۆ بێتەوە تایە داوا لە کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەکات کۆبوون